Bono twarora ng'a emechando ere ime aye ng'a enche abanto bagokora ebinto, mbuya twacha twarasaba on Wednesday nabo okonyora twakonyire a few people ng'a intwe rero tosabe tosabe ikaranse iga iga rigia ekerogo nte emechando eria yago otagete Nyasaye agokonye, tochake amasabo bono rero nerituko riogosaba. Abanto bande bakagete ng'a abanto bande igo bare very lucky, ng'a nyarebe iga are ebahati, abwate ebahati engiya sana. Bahati teiyo isiko aa, goika ogende orosie ebahati eywo naye ebe, okoenda onyeriri ebahati eywo, ebahati teiyo bosa igo omonto tori konyora bahati, n'ebinto bikobera aye ng'a bono ore bahati ng'a mbegete egechageti eke, oo mbegete ebahati, inde ebahati mbegete enecklace eye, kende nkeiyo kere bahati, yea. Naende ebirori ebitari ng'a mbibegete ase engencho y'ebaati, um, ebirori ebi ng'endete nkabigora, there is nothing like luck, luck, eh, okoenda ochia korigia eluck yaye bweka omonyene, yeah, naende ekero mogocha like my page, onye toralaike epage eye, nyi like kore anche, bono egento abanto abange twanchete, egento gekorokwa inner peace, ekero okonyora enkoro yago, eye etimogete. etabwati mechando ende emenge, ore truthfully peaceful, aye tobwati gento gekonya gokoa chistress ekogera onywe amariogo, obwate inner peace within you, yea, aye tobwati mang'ana akonya gokoa gokokoboria chitoro, that's what we are looking for, but for you to get inner peace. goika oraende ase Nyasaye ochia korasaba. Tocha ase Nyasaye, kwanya ase koenda ase Nyasaye omotebi ng'a ki, Nyasaye gaki ng'a enkoro y'obwanchani, onye na obwanchani otabwati, oikaranse iga otebia Omonene one, inki otagete? Kwanya koenda ase Nyasaye, otebi Nyasaye ng'a Omonene Nyasaye, ne ngento gete ntagete, ngoikaransa ore kwaibori ng'a ki, ngento ki ntagete, tari ng'a ebinto bigokobera ase ebahati. Ogoikaransa kw'ebori ng'a inkire ki nintagete, kwariika ebinto biria. Kwamanya koira ekaramu ne risakara kwanya gocheki kwanya gocheki gwatebi Nyasaye, gento gete na gento gete. Nyasaye nkonye nyore ebalance, Nyasaye nkonye nkore ebinto in moderation, Nyasaye nkonye manye ng'a ng'ai ntagete kogenda. You have time to pray, egento kero gekorokwa buna yoga ase omonto okoenda okirere bweka, onde taiyo. orayebue ogokora ebinto biaye bie ekonde taiyo ore quiet gwakora ebisaisi gwa stretch aye bweka kwanye kobori nyasaye ng'a ng'ai nyasaye ore naende nyasaye nabo agogochera goetera ase abanto nyasaye nabo agogochera korwa ase abanto bamino nkwani by the way mwankwane. Naende intee imonyigwete, imogocha mwandigereria bosa igo mwantebia ng'a mwanyigwete, mh, nore persistent egento keria otagete korwa ase Nyasaye, ngocha ore koinyoria Nyasaye kera rituko buna keri kwabokire ng'a gaki Nyasaye, gento gete na gento gento ntagete, gento ki otagete Nyasaye agokonye nokemanyete, eh, nokemanyete ng'a gento keria kegochandete kabisa kabisa, eh. Otebie Nyasae ng'a Nyasae ing'a chinguru nchake ebiasara, Nyasae ing'a chinguru nyuome, Nyasae ing'a chinguru nkinie abana bane, Nyasae ing'a chinguru ng'ende ndigie chisemi ng'ende ng'umbu. Ngosabore Nyasae chibesa aye nore iga aria ase gwaikire omoerio oigwete ng'a bono yaikire engori kabisa. Naigwete buna omonto oye agotera, Ni jambo gani limefika mwisho? Torangere Nyasae. Nyasae agosugurukere ne ritatiso eri riao. Erieta riao riaikire eriomoerio, tobasa korera. Nyasae omotetezi oino are. Erieta riao ndiraikerwa, tobasa korera. Omokominyachi omwema naro oo. Nyasae, tirimboka, inchuo nkorore ase obogima bwane. Jehova koranche inchuo, indi omweri kwarangereti Nyasae atirimboke. Inki keria gegochandete ore inse pi, otaete ng'a Nyasae ng'onekanere? Nyasae nionekanie nikuone. What is troubling you right now? Oroche ng'a mambimba ogocha gokia? Oroche ng'a school fees etingocha konyora? Inki? Inki gegochandete? Mwanyabanto atarore, kwanyia gotebia Nyasae, Nyasae ng'ai ore? Na onde iga aye ng'ai ore? Ebinto biria bire invisible otatebia onde bwensi kwanyia kobitebia Nyasae ase omoyo oo orike. Kweborie ng'a ki gento ki ntagete korwa ase Nyasae, orike ebinto biria bitari kororekana, omanyete aye bweka. Onde atamanyeti, nobirigete ase gete, kwanye koba curious na ng'aki ng'aki abanto bande babwate ebinto, aye otabwati. Kwanye kweboria inki gekogera inche ntabwati obogima buna boria Penina abwate? Inki gekogera ntabwati oboruoti buna boria bwa Kerubo? Inchuo Nyasae, inchuo tokwane komo, Nyasae ng'ai ore? Nyasae ng'ai ore, ntaete nkwane naye? Onye konyigwete Nyasae, ninde nokogania, nkwane naye Nyasae. Aria asore ng'ai ore Nyasae nkwane naye. Emechando yane, okogania kwane ntaete nkwane naye, ng'ai ore, nonyigwete Nyasae. Teka risk eh buna ore iga inchuo ng'ai ore nkwane naye eh oigwete? Nanye roche nandoche obogima bwane mopango ki omonene one obwate kwane koboria omonene akwane naye eh. Oigwete? Ninki gekogerwa ore asore? Buna okwerigereria. Omopango o Nyasae nororia asore. Obogoretie ebitina, obogoretie endamwamu, obogoretie riomana, obogoretie oboriri. Ninki gekogerwa otaranyore ekio otagete korora? Abakure bachire. ayore moyo, togi Nyasae. Abande nkorera bare mbamaete buna bagocha koragera mambia, aye inki otarwakire Nyasae mbuya mono? Abande nyagitari bare mbamaete gose mbache bagwene, aye mbuya ore buya, inki otaragotogeria Nyasae? Abande basiretie emeremo yabo, aye nobwate emeremo. Intwe tari gotogeri Nyasae ebori, eteni naye bweka bwebori ng'aki? Inki ekero otari gotogia Nyasae ebori? Otogie Nyasae nomaete enkoro yao, enkoro yao buna ere ime obomaene bwao. Eh, ngotogia ore Nyasae? Buna ore igo nkoratogie ore Nyasae buna oroche ngosmile buya iga, mbegete agachageti kane, amasikio one ateneni.

Nkwenda ore kwari kwerigereria ri'ekerero gwatebia Nyasae mbuya mono onde buya, Nyasae mbuya mono kwambokiri, buna inche bono mbwate egari yane nkaransete iga naende emechando nereri gose eh, Nyasae mbuya mono. Nomaete ase omopango Nyasae akobwaterete, agotwarerete kwanya goikaransa nere. Oborie Nyasae, Omonene one edestination yane nereri? Nobegete edestination yao? Edestination yao nereri? Hm? Gwaeteire amakong'u ayande aragoche ande Nyasae bwe komanyete lakini togi Nyasae. Tomaeti ome emechando endi egocha koera. Nyasae nere omaete edestination yao. Onde taiyo omanyete gotatiga Nyasae bweka. Nyasae oye komanyete eye kwaeteire um are you kind nore kind ngokonye ore abanto bande ekero kwanyorire egento do you share nomenyete obogima bore simple ogo appreciate eki nyasae agokoreire um tobasa koirana maega togie nyasae in whatever circumstances you are. Ayubu iga agendererete goakera Nyasae mbuya mono in his problems. Aye gokonyora emechando kweba gosaba, mbi gwasabete omoerio. Tiga koirana magega, onye gotaete obe successful, togia Nyasae. Abanto batebire ng'a togocha kogenda aande, morame Yeso ing'a Nyasae ore, omonto okwereirwe kwabori ng'a Nyasae ng'ai kware ekero mama are gokwa, ng'ai kwarenge. Ogwenerete riria nario ogwenerete otogie Nyasae nario oranyore growth togokina. Tenena rioka ogenderere gosaba Yeso um you have to thank God for your life Naomi everyday buna ore imoka kera rituko osimama tukuze mungu tu.

Ebinto naeteire anga tindiga iga ngokwana nabanto Facebook. Intwe nabanto baria ekero okorigereria bake ogoteba ng'a Nyasae gwatokonyete ogatorusia amarwa ime, ogatokonya kominyoka botuko kogenda konya korigia ebiro abwo na nkoragenda tore. Lakini Nyasae gaki abanto bare koraswa ase tware gochia, abande bakaraswa intwe ntwaraswa. Abana bande ekero twachete twarenge abake. Twagachire eclub abande baendi egari ba drink and ba drive abande twagendigwe nabanto bare drunk and drive lakini ntokweti onye tari amabera a nyasaye anga bono tindi miaka eye anga nainche nakwete abaiseke mbare bachete iga iga new jersey bachete eclub oyo bakanywa amarwa omonto onde akagendia egari bagakwa igo tari ng'a inche narenge omuuya. Ase engencho y'amabera a Nyasae, ebinto mbire nkorigereria Ribak nateba ng'a Nyasae okang'iyora korwa ase aria, kabe very passionate goakera Nyasae mbuya mono. It is because of the love of God that we are where we are. Passion, mh? Kabe passionate na gosaba, kabe passionate na gotwara ri- ri- ri- ri- chinsa na Nyasae. Naende egento Elijah ateba iga iga, naki ekogera nkobatebi ng'a onye namaru ninywete onye nebirauni, kende bibe mbiya ntarakore ebinge ninkorete, lakini tari ng'a ande omuya ande eke nkerooche ng'a inche bono onde successful. Ebibe twensi bingokora tore ebibe ao ao, lakini ekero ogocha ase Nyasaye gwatebi Nyasaye ng'a gaki inyabere bikos, ebuku egoteba ng'a kera omonto okorire ebibe, onde taiyo orache iga iga atotebi ng'a ere tanya gokora bibe, twensi bingokora tore ebibe. Lakini ekero gwakorire ebibe ebi kwaenda kwangama, riria ogokwana na Nyasae, nario agokoretera chisemi chiagotebia buna ng'aki, Penny korwa rero, buna bono riria nare gokwa narora epost eria nario Nyasae antebia buna ng'aki, Penny, tari onde ontebeti mwanyabanto, ira Wednesday ribe rituko riogoakera Nyasae mbuya mono, we are not successful because of luck, we are not successful because ng'a we we found out ng'a tokonyora ebinto bire lucky, you have to be intentional. Goika ochake gosaba, you have to have time with God. Abanto baria mobwate chifamiri, for me I have been praying with my children every day, nare gosaba 9 pm sikuizi abana bachenjiri chiskeju, buna oroche abande bagotebi ng'a eria nebarimo, yaya kero marogoba yaikire na abana na omogaka togoikara amo tokore ki? Tosabe. Be very passionate about Nyasaye, gotwara erelationship na Nyasaye, be very consistent, Consistency is very very important, tari ng'a ogosaba rimo gwatiga, ikaransa abanto bao na moka oo na omogaka oo na abana bao, ikaransa saba every day consistently otari korosa, tobasa gotiga togokana ng'a ebinto mbiche bigosmaereri, naende saba na confidence ekero ogokwana na tata omino gose ekero ogokwana na mama omino otagete egento, tori konya kogwa abwo gwa abwo, saba Nyasaye with confidence omanyete eyiotagete. omaete ase otaete gochi, omaete ekerenga kiao, omotebie ng'a Nyasaye, nachakire ebiasara ebi okoni chianga, Nyasaye nkonye ebiasara ebi bi succeed, ogosaba na confidence, tori gosaba ng'a nobwoba, tiga gosaba ng'a no nechitang'u tang'u, saba kore confidence kogotebia confident kogotebia Nyasaye exactly egia otagete, be clear, yea, be clear ng'a ng'aki nki otagete, Vincent, mbuya mono, be clear mh. kwabwate abasani abange nabwate aba- abasani ee abasani gese nonye mbono nimbwate abasani abange be clear manya saba buna ng'aki nyasaye tokonye buna bono DFW nkobasabera ande abanto baria bare texas tokirete toigwe amang'ana korwa texas tokirete toigwe amang'ana korwa texas tebi nyasaye ng'a gaki nyasaye tokonye estate eye yaito karasabere estate karasabere ekenyoro kiago karasabere abasani bago. Eh, chidisco nao twamenyete bono oiroche abanto bande bagaa kochichuba bagakwa. Kwarorire? Eki ekiimo, edisco kwaa tengete na koo koonia ekiimo. Ti timanyeti yobe sure what you under you mean by koonia ekiimo. But but that you can explain to me okoonia ekiimo ninki timanyeti okoonia ekiimo I don't know what that really means yeah sabera estate yao sabera abagusii tokeyie endamwamu sabera abana bamino communicate to your friends that you are praying and you know what omonto oraikaranse iga iga akong'aine ng'a ere tabwati temptations omonto oraikaranse agotebi ng'a ere tabwati struggles oyio tari mwanyabanto

You can motivate yourself na amasabo, a motivate aye bweka, naende above all, abanto tiga batware okwaberana. Omonto nabo agokogechia pi buna akogechie, omosacha oyio nabo agokogechia buna akogechie, omwana oyio nabo agokogechia buna akogechie, abanto baria bari baria twanchete mono tori rahisi sana kobabera, lakini we need prayers, chiogosaba ng'a gaki Nyasaye nkonye ng'abere Vincent, nko nkonye Nyasaye nyabere Yobesh. Nyasae nkonye ng'abere nyarebe we need to forgive one another ekero twakorire ebinto bitari ebironge we need prayers um we need to pray all the time temptations nchire ororo chigocha nonye naye gwakomimia ng'a eeh na eye ng'ai yarwa kwamaga amaga ng'a onde nandora onde naigwa eh oroche omonto agoslidie inbox yago namaete ng'a aye moka abande ogotebia ng'a hi bae bono igaroche ng'a omosubati oyo gaki inya konyora bono ndaigu buya nere nabwate moka aye eria ekorokwa temptations. Saba, temptations are there eh, ekero chigocha tobasa gwekora ng'a aye nchigocha gogotempt, beka ogotera buna oko iga, um otebe ng'a Nyasaye gaki guide me, eh, Nyasaye nkonye, chitabia echi mbwate nechimbe, naende omonto okogotebia ng'a ere tabwati tabia imbe, oyio nomonto ogokong'aina. Omo omorai bw'ekanisa omopastor, abachief father.

Thank God, saba, don't take prayers for granted. Tiga koganya kera egento kiabeire ng'a nari mogosaba. Tiga koganya ekero etemptations eo ef- efamily ego fall apart nari mogosaba. Saba riria more amo, saba riria ebinto bigo fall apart, saba aftermath, eh? Tiga koganya ekero amang'ana abeire ng'a nari abanto bakorangeria pastor ng'a inchwo tosabere, karachiike epastor aria mwao, Otebie omonto oria ekanisa ogotebia ng'a inchu mwane oratosabera, tiga koganya mama omino akwe epasta ime oche gosaba, tiga komanya tata omino akwe omanye abanto bamenye gocha gosaba, tiga koganya ekero amakweri abeire ng'a nari mogosaba, tiga tosabe ne kera ebinto bire buya, twasaba twensi twateba ng'a bono rero inchu tosabe. eh, nari toranyare koba abanto bare abaya. Nyasae oyototongete tatotongeti ense eye by accident. Beka amatera, saba. Abanto baria more paara be- kobwata egari, beka egari yago karaa saba. You always have to pray and be consistent and God will hear you. Tiga bono tosabe. Tugende ase ibe amache tingireka. Rero namasabo, amasabo boka kende getaiyo amasabo a Nyasae. Tokumbe amaiso tosabe. Omonene Nyasae Tata, togoakera mbuya mono ase ekiombe eke ki'amasase na amachuma. Rero nerituko togocha amo ase ogosaba amasabo ase baria tore abaya, ase baria tore ababe. Nyasae Tata, togokoboria oche amo naintwe ase ekeombe eke noroche obogima ase bwatoikiri iga Facebook nabo togocha twaumerana nabo togokora ebinto amo nabo togokenga ekebuto giaito omonene togogochika buna intwe na abanto bare abanyabibe togosaba omonene ekero tokoumerana iga igo onyare koba naintwe. Omonene nomomaete okogania gwa kera omonto ore ase ekeombe eke nomomaete okogania kwaye kore ime yaye atanyare gotebi kera omonto lakini omonene togosaba banyare korosia chinsa bache bache asore erinde banyare kogotebia ng'ai edestination yabo ere, erinde banyare kogotebia ng'ai batagete gochia. Omonene ntobwate chitabia chi'ogosaba mono na ekero abanto bakure, ekero abanto babwate emechando nari togosaba, ntagete tochake konara twasaba, abanto baria babwate chifamiri ki mwachire nyomba mwarageire saba na abana bao, ikaransa amarogoba, there is something about talking to God. Intwe abange baito na abakristo nonya na abaisalamu ngosaba bare. Rosie chinsa gwasaba nabana bao, Omonene Nyasae Tata, toe chinguru echi erinde otobeke omokia. Nabokonyora ngokora tore emeremo ao ao totari konyorana, lakini natobeke Omonene ase chinyomba chiaito ng'a ichuma obotambe nario togosaba, tonyare gosaba ichuma obotambe. Gose onye ensa tatu togosaba buna mwane, tosabe ensa tatu. Egento nkero ororo gegocha kiaba ase amasabo 'Omonene ekero abanto bagocha amo. Monene Nyasae Tata, abanto mbare iga iga barwarete, twabasabeire banyare kogwenigwa ki bagwenire Omonene bainyori bagoakere mbuya mono. Abande chinyuomo chiabo nchibwate obokong'u, abande nkorigia bare banyuome, abande mbare nomobaango omonene bw'okwerigeria endagera yaye ya kera rituko, mbachagete ebiasara, erinde batarachaka chifamiri chiabo. Basesenie Omonene kobua amo nekero bagocha naye, ekero bagocha gokwana naye, bamanyete eki bagokwana naye bare clear, nabo okobaha egento ekio kwabaha ebirengererio buna bagochia kwebanga. Abanto batamanyeti ase bagochia, abanto batamanyeti eki batagete, mbari konyara kogenda ase Tata Nyasaye komosaba eki batagete. Omonene toe chisemi. Tomanye eki totagete clearly, ekero buna tokoenda ase tata gose tokoenda ase mama omwana agocha otebia tata I want this, mama I want this, toche asore omonene togosaba obomaene ase ebinto biria toremeire erinde onyare gotoumera abwo ase tore omonene. Omonene ebinto mbire twakwanire gose togokwana togokora bitari ebiya asore nobiroche omonene, tochiike omonene toche ase tore toikaranse naye onyare gotoa chinchera chire chindonge. Omonene abanto mbare ororo bachandegete bono ase chinyomba chiabo, kobwatekana abande mbabwati endagera, abande mbabwati erent, abande mbabwati eschool fees, Omonene abanto aba bachake kotwara chinsa naye, ekero bagosabire, nabo ogokwana nabarabwo, banyare koronyora ebirengererio korwa ase emechando eria babwate, naende kwabaretera abanto amaraika goetera ase mwanyabanto, enyare kobachenchiri chisitueshon chiabo. Omonene tiga tonyore chintakana ase chire ense ngima, abana baria batabwati abaibori, buna togocha amo tobange tonyare kobakonya Omonene, tosesenie na baria bare nomoyo bwokorua Omonene, genderera kobamenta. Omonene ekeombe eke ki'amasasi ki'ama na amachuma ntore abanto abange sana, togosaba Omonene onyare gotoa obomo na obwanchani, ekero togosigikani ntobe abango, gochaka koramana na gotigana. Omonene Mwanyabaanto okwamotongete, abanto bagocha amo ekegwe tibakwana, ekero tobwate obokongu nari tokoba twaenana riberera. Tokonye tonyare koba abanto tokoigwana, tokonye tonyare konya abanto koba abanto tokoremererania, erinde tonyare gochenchwa obogima Omonene na ekero aya onsi biabeire buya, tonyore kogoakera mbuya mono. Twasabire ayio onsi ase erieta ria Kristo oyo Omotooria oito. Mbuya mono. Amen, amen, amen, amen, beka ogotera kwao kera rituko gwakere Nyasaye. Yobeshi gwateba ng'a amasabo agerete toika iga ase tore bono, tobe buna abaisilamu nigo torabe motwe monno. Yobeshi, let me tell you egento igoro kia abaisilamu nonye na abanto baria ngokora nabo arabwo aria emeremo. Abaisilamu they stop everything they are doing basaba. Amachuma, I want to encourage you most of you. Chaka chaka gosaba na abana baino. In fact intwe ekero togosaba minto inkotebia inde omogaka ng'a rero naye karasaba esimi yane is overheating. Natebia my husband buna ng'a ki naye karasaba. The reason ngotebia abwo nere arasaba abana baigu buna ere agosaba Nyasaye eh tiga ndakeyie erio rieri. Ntagete abana baigu buna ise nere namaete gosaba. Ekero kerachagete kare kare abana baria abake bagasekire because inche banarete ngosaba. Lakini ekero twachagete gosaba as a family, bono kera omonto ago take turns, kera omonto oegwe. Intwe kera omonto agosaba rituko erimo erimo. Omogaka osaba, nasaba, abana basaba, kera omonto onyore eturn. Kwarorire, kera kera omonto anyore return, erinde abana banare ng'a na tata ngosaba are, erinde abana bamanare ng'a mama ngosaba are, na inche nimaete gosaba, nonya na abana banyora confidence, kwarorire, go- gokwana na Nyasaye. Let us practice prayer na gratitude. You don't succeed by luck, you work hard to succeed. Tori koba successful by accident, you plan, obange ebinto biao,

Bono ekero mogompura omote, nabo okonyora Nyasae oigoire enchera, na inche oche nkonyore nakorangeirie, nkoe egento geke ekero Nyasae ansesenirie. Facebook amang'ana naro, mokwanga ko like chipage chiaito, ekero togosesenigwa nasesenigwe naye gwasesenigwe mh. Ekero when things smile for me naye bono bigogo smile kwarorire? Nabo ngokorutera egento geke ngotebie ng'aki kwa like epage.

Botambe iga, togocha tosabe, naende twakere Nyasae mbuya mono ase baria batokonyire, ase Nyasae atoikirie, anga abande baito ntori moyo tocha gokwana gaiga Facebook, Nyasae oyo.